Хәерле көннәр! Без Габдулла Тукайның Туган тел шигыренә һәйкәл эскизына конкурс уңаеннан фикер алышырга җыелдык. Бу очрашуның инициаторлары бел, Язучылар берлеге рәисе Аркаил Зәйдулла һәм менә шушы Туган тел шигыренә һәйкәл эскизының идея авторы дип әйтик инде, аны беренчеләрдән булып тәкъдим итүче шагыйрь Зиннур Мансуров һәм без чакырдык безнең мәшһүр җырчыбызны Гөлзада апа ханым Сафиуллинаны һәм менә безнең бар бөтен дөнья татар конгрессы вәкиле Фәрит әфәнде Уразаев. Э, беренче итеп без э, сүзне бирик инде бу э, инициатор буларак Зинур әфәндегә, Зинур агый, сезгә сүз ни сәбәпле бу идея менә каян туды? Дөресен генә әйткәндә, бу идея минем күңелемдә инде 7 ел яши. Мин бу турыда ике мәкалә бастырып чыгардым. Аның берсе Мәдәни җомга газетасында, икенчесе Мирас журналында. Язучылар съездында бу мәсьәләне күтәрдем. Һәм бу идея инде минем төшләремә кереп бетте, төшләремә кереп бетте. Менә соңгы вакытта мин шундый фикерләр дә ишетәм. Имеш, гомуми пландагы туган тел һәйкәле кирәк дип. Мин бу һәйкәлнең проектын күз алдына китерә алмыйм. Алар аңлатмакчы булалар Кытайда да туган тел бар, японда да туган тел бар. Гомуми рәвештәге һәйкәл дип. Ә бит мин президентка менә бу идеяны аңлаттым, тәфсилләп сөйләдем. Бу туган тел Габдулла Тукайның туган тел шигыренә скульптур композиция чынлыкта. Булырга тиеш. Булырга тиеш. Һәм президентның поручениесендә дә ул шулай күрсәтелгән. Туган тел шигыренә композиция. Менә шуннан чыгып биргә кирәк. Менә шуннан чыгып биргә кирәк. Әгәр дә без туган тел шигыренә Һәйкәл эшлибез икән, бу инде туган телгә дә һәйкәле булып чыга, автоматик рәвештә. Үзеннән-үзе туган телгә һәйкәле булып чыга. Ә туган тел шигыренә килгәндә, дөресен генә әйткәндә, туган тел шигыре татар дөньясында иң популяр әсәр. Менә без хәзер сезнең белән менә шушы мәҗлестә утырабыз, ике тулып китте. Әгәр дә без бөтен дөньяны колачлап күз алдына китерсәк, безнең бит инде татарлар бөтен дөньяга сибелгән шушы минутта кайсыдыр бала туган тел шигырен укый. Менә шушы минутта кайсыдыр гимназиядә туган тел җырын җырлыйлар. Кайсыдыр чит илдә Туган тел җәмгыяте үзенең утырышын башлый. Һәр минутта Туган тел шигыре искә алына. Ә татарда моннан да популяр әсәр юк. Менә киләсе елда, киләсе елда, Аллабирса, Туган тел шигыре язылганга 115 ел тула. Менә күз алдына китерегез. Туган тел шигыре һәм рәсми булмаган гимныбыз безнең татарга бер гасырдан артык инде хезмәт итә. Бер гасырдан артык. Менә мин э, Берлинда булганым бар, э, татар гаиләләрендә, Венада, Варшавада, э, Прагада. Менә анда татар гаиләләрендә балалар әйбәт кенә татарча сөйләшәләр һәм анда киштәдә тора Тукай китабы. Һәм без менә бу аерым гаиләләрдә булган мәҗлесләрне туган тел җырын җырлап тәмамладык. Менә ул нәрс нинди әсәр туган тел шигыре. Дөрес, бу скульпторлар өчен бик авыр задание. Монда концепция булырга тиеш, монда эчтәлек булырга тиеш. Бу заданиегә, бу биремгә аерым подход булырга тиеш, әлбәттә. Шәхсән мин үзем әйттем бит инде, 7 ел бу идея белән янам. Шәхсән үземнең күз алдында менә шундый композиция тора. Бәлки инде менә бу татарның иң популяр шигыре өч телдә язылырга тиештер дип уйлыйм мин. Татарча, русча, инглизчә һәм аның Тукай язган факсимиле варианты булырга тиештер инде. Әлбәттә, Тукай булгач инде аның барельефы булырга тиештер инде бу э, композициядә. QR-код булырга тиештер инде Тукай турында кыскача мәгълүмат һәм туган тел э, җырының өч телдәге яңгырашы булырга тиештер. Һәм әлбәттә, без туган тел җырын гаиләдән башка күз алдына китерә алмыйбыз. Бәлки анда инде бер дүрт фигура булырга тиештер. Ата-ана, бәләкәй кыз, һәм малай. Малай инде нәсел дәвамчысы, ана, кыз, бәләкәй кыз килеп булачак ана. Һәм бу композиция бөтен яктан да каралырга тиеш. Бөтен әйләнә буенча бөтен яктан да каралырга тиеш дип уйлыйм мин. Һәм минемчә иң төп шарт монда символлар ягына авышырга кирәк түгел. Монда теге э, Кытай телен күздә атып, теге гомуми дөнья телен гәүдәләндерергә омтылырга кирәк түгел. Татарча әйткәндә, русча әйткәндә узнаваемый булырга тиеш бу композиция. Моны Африкадан килгән туристлар да аңларга тиеш. Моны беренче сыйныф укучысы да аңларга тиеш, моны 90 яшьлек карт та аңларга тиеш. Чөнки бу композиция янына ниндидер бер штат тотып булмый. Ул басып тора да бу җәмәгать туган тел шигыренә һәйкәл дип әйтеп торырга тиеш түгел. Һәм бу композиция тәүлекнең 24 сәгать буе эшләп торга тиеш. Ул тәрбия биреп торга тиеш. Бу эшли торган һәйкәл булырга тиеш. Монда төрле чаралар үткәреп була. Әйтик, менә мәктәп гимназия укучыларының ачык дәресләрен үткәреп була. Бу һәйкәл тирәсендә туган тел шигырен ятлау күнекмәләре үткәреп була.

Без инде менә опера-балет театрының арткы ишеге янында ничә еллар үткәрәбез. Аның, бәлки, инде урынын да алыштыргалап торырга кирәктер. Менә бу композиция янында, бәлки, шигырь бәйрәмнәрен дә үткәрергә кирәктер дип уйлыйм. Һәм менә безнең Татарстан Рәисе каршындагы Туган телне саклау һәм үстерү комиссиясе бар бит инде. Ул бик күп чаралар үткәрә. Менә бу һәйкәл янында бәлки менә конкурсларда җиңүчеләрне бүләкләү, башка төрле чараларда үткәреп була дип уйлыйм. Кыскасы, ул 24 сәгать буе эшләргә тиеш. Бу һәйкәл туристларны үзенә тартып торга тиеш. Ул ниндидер бер э, гомуми тел анда ясап куйсаң, теге күккә ашкан тел, кеше теле. Ул туристларны тартмаячак һәм аңлашылмаган композиция, ул аның янына беркем дә килмәячәк. Бу үзенчәлекле һәйкәл булырга тиеш. Дөресен генә әйткәндә, менә мин чит илләрдә карап йөрим, иң беренче мин чит илгә барам дагын һәйкәлләрне карап йөрим. Минемчә, менә мондый Туган тел шигыренә куелган һәйкәл композиция шуңа охшаган композицияне мин бер илдә дә күргәнем булмады. Менә туристлар килер, Алла бирсә, һәм әйтерләр, Вәт татарлар, ә, менә монда да бит алдырганнар, менә монда да бит нинди үзенчәлекле композиция корып куйганнар, менә шулай дип әйтерлек булсын. Әйе, Алла бирсә, менә э, хәйкәл куелгач, аның сувенир вариантын да эшләтергә кирәк. Муса, Муса Җәлилнең бит менә сувенир э, хәйкәле варианты бар. Бу сувенир э, төрле дәүләт учреждениеләренең кабинетларында, әйтик, мәдәният министрлыгында кабинетта торга тиеш. Мәктәп гимназияләренең татар теле һәм әдәбият класс кабинетларында торга тиеш. Чит илләрдә безнең туган тел җәмгыятьләре бар. Менә алар аларның бүлмәләрендә торга тиеш сувенир вариант. Бу инде алга карабрак эшләнгән әйбер. Әлбәттә, менә конкурс үткәрелде. Конкурс үткәрелде, анда 12 Эш бар иде. Бу конкурс инде үткәрелгән дип санарга була, чөнки бер эштән артык анда э, катнаша икән, аны үткәрелгән дип санарга була. Ләкин минемчә аны икенче турында үткәрә кирәге. Менә Шушы унике эш арасында берничә эшне сайлап алып, икенче туры үткәреп буладыр иде. Ләкин Зинур абый без күрсәтикме бу урында хәзер менә? Хәзер мин тәмамлыйм, хәзер тәмамлыйм. Бүтән вариантларны күрсәтергә ди. Әйе, әйе, күрсәтәсез әлбәттә, әлбәттә. Менә бер вариантны сез менә монда күрәсез. Менә тагын бер вариант, тәкъдим ителгән вариантларның берсе. Менә шулай ук вариант. Мондый вариант бар. Кире кайтырга мы?
Менә бу 12 проект арасында күбесе Тукай һәйкәлен ясаган. Монда Тукай һәйкәле, сираттагы Тукай һәйкәле соралмый. Иң беренче планда булырга тиеш Туган тел шигыре. Хикмәт нәрсәдә? Безнең татарда һәйкәл куярга җыенсак, татар тематикасына, ул гел сузыла, бәхәсләр башлана. Аның әле ландшафты туры килми, әле тагын бер нәрсә. Без бәхәсләшәбез. Менә Сәйдәш һәйкәле кую, ачуым да бер килмәгәе, 30 елга кадәр сузылды. Шулай ук, аны кайда куярга, нинди ландшафт? Мон, менә минем иң курыкканым, теге, э, инде образлы композициягә корылган һәйкәлне кую түгел, ә менә шулай тоткарлана-тоткарлана калган эшкә кар ява, бөтенләй куелмыйча да калырга мөмкин. Менә төп куркыныч кайда. Чөнки безнең татар бәхәсләшергә ярата, һәркемнең үз фикере, һәркем үзе хан. Әнә латин әлифбасына күчү мәсьәләсендә дә бәхәсләштеләр, бәхәсләштеләр дә, соңыннан тыеп тыйдылар бөтенләй. Ул турыда сөйләшергә дә ярамый хәзер. Менә конкурс игълан ителде бит инде, ул ябык конкурс иде, ягъни, мәсәлән, авторлары билгеле түгел. Без менә караганда, берсенең дә без авторларын белмәдек. Унике эш ул бик күп дип әйтмәс идем мин Татарстан, татар халкына һәм Татарстан Республикасына. Ләкин чыннан да аны да кыскача гына әйтәм инде мин. Анда инде менә белгечләр дә җыелган иде. Без бит инде барыбер үзебез, менә мин мәсәлән шәхсән, Зиннур абый инде ул бөтен өлкәдә дә белгеч, аны сүз дә юк. Ә мин ул менә бу скульптуралар мәсьәләсендә үземне белгеч дип санамыйм һәм үземнең фикеремне алга да чыгарып, менә мин генә хаклы дип әйтергә теләмим. Ләкин монда бер хикмәт бар. Ул шул конкурсның нәрсә дип атала соң, комиссияме, жюриме? Менә шунда ук шундый тенденция сизелде. Бигрәк тә безнең үзебезнең тамырынан аерылган татарларымыз шундыйрак бит инде. Ягъни мәсәлән, ул Тукайның туган теленә генә багышланырга тиеш түгел, һәм гомумән татар теленә генә багышланырга тиеш түгел. Туган тел, һәркемнең үзенең туган теле бар бит инде. Суахили, Африкада суахилиларның суахили теле бар. Ягъни, менә шундый теге бик безнең масштаблы фикер йөртүчеләр бар бит инде. Ягъни, туган телгә. Ул Кытай теле монда, э, нәрсә телеме, француз телеме һәм яисә татар телеме. Менә шунда гомуми композиция ясау тарафдарлары да бар иде. Һәм аннан соң да менә э, мин э, белүемчә министрлар кабинетында тагын андый җыелыш булган. Һәм шул ук фикерне алга сөрүчеләр хәтта безнең э, татар шагыйрьләр арасында да бар. Өлкән, өлкән буын. Ләкин монда хикмәт бер әйбер, инициатива да, ул бит инде э, Зинур абый былай чыгып кына кычкырып түгел, ул киңәшеп, киңәш тавыш белән эшләнгән эш. Монда менә нәк Габдулла Тукайның туган тел шигыренә һәйкәл турында сүз бара. Әлбәттә, туган тел Без инде телне һәйкәл итеп куя алмыйбыз. Менә Рәмис әйтте дә башта, әле иртәрәк түгелме соң безнең телебезгә һәйкәл куярга дип. Гадәттә һәйкәл бит инде өлгәч куела. Юк бу ул ул мәгънәне истәртеп эшләнә торган һәйкәл булырга тиеш түгел. Чөнки тел, мәсәлән, русча язык, ул әле сөйләшә торган тел генә түгел, ул халык дигәнне дә аңлата. Шуңа күрә минемчә Әлбәттә, ул ансамбль булырга тиеш. Аның урыны да бик туры килеп тора. Ландшафт мәсьәләсендә анда берни бәхәс булырга мөмкин дә түгел. Ул безнең телнең, безнең халыкның тарихын да күрсәтергә тиеш. Менә мин инде ул фикерне әйткән идем, шушы комиссия җыенында да. Менә безнең күренекле рәссам Уфадан. Вәкил Шәйхетдинов та язган. Анда безнең шушы э, тарихыбыз чагылырга тиеш ди ул. Э, борынгы заман мәгарәләрендә язу сурәтләр дә руник һәм татар кулланган башка э, хәрефләр тезмәсе дә анда чагылырга тиеш. Бу, әлбәттә, тик э, артык тәгәлләштергән, ләкин минемчә, Менә ул бит инде татар язуы, татар гына түгел инде монда әлбәттә төрки халыкларының язуы. Күлтәгин ташларыннан сез беләсез. 7-нче, 6-нчы, 7-нче гасырлардан билгеле Архон Енисей язмалары Иртыш буенда, Енисей буйларында табылган ташлардагы язуларны аны Рамстедлар төшендерде. Аны укыганнар инде 19 гасыр ахырында ук. Шуңа күрә менә шушы тел тарихы белән бергә анда безнең халкыбызның тарихы да чагылырга тиеш дип уйлыйм мин. Һәм безнең монда бергә җыелып сөйләшүнең максаты бу конкурста күпчелек тавыш белән лаеклы әсәрләр табылмады дип карар кабул ителде. Менә сезгә күрсәтелгән э, бер генә эскиз да куелырга, һәйкәл булып басарга лаеклы түгел дигән карар чыкты. Ул теге 100% тавыш белән түгел, ләкин күпчелек тавыш белән. Һәм яңа конкурс игълан ителде. Менә шушы мин әйткән нәрсәләрне дә күз уңында тотырга кирәктер дип уйлыйм мин э, яңа эскиз авторларына, яңа шушы һәйкәле яңа эскиз авторларына. Шуңа күрә без җәмәгатьчелек белән ни өчен очрашабыз? Менә алар ничек күрә безнең Газиз һәм ул турыда инде Зиннур абый бик җәелеп сөйләде. Габдулла Тукайның Туган тел шигыре, ул бит без басып җырлыйбыз, әбиләр хикәяте, бишек киләүләр генә түгел, без аны җырлаганда бөтен тарихыбызны күз алдына китерәбез. Һәм һәйкәлгә караганда да без күз алдына китерергә тиеш халкыбызның үткән юлын, ике мең елга якын һичьюгы. Һәм күңелдә горурлык хисе уянырга тиеш. Ул, әлбәттә, теге фигуралар бастырып кую гына түгел инде. Анда киң масштаблы философ, әлбәттә, художник, скульпторлар кирәк, архитекторлар. 115 ел татар күңелендә бу шигырь. Шигъри сүзләр һәм җыр, моң яши икән. Халык аны үзенчә әйткән һәм безнең ул чыннан да татар халкының гимнына әверелде һәм татар кайда гына яшәсә дә, чаралар тәмамланышка, тәмамлангач, аяк өсте басып, шушы и туган тел җырын җырлый. Шигырьнең үзенә килгәндә, анда шигырьнең эчендә Тукай бабабыз барсын да салган.

Сез барыгыз да әйтәчәксез. Фәкать өч буыны сакланган татар гаиләсе. Социаль институт. Әби бабай, әти әни, бала чага, өчесе бергә торган гаиләләр мин күргәнем бар. Анда йолалар традицияләрдә һәм туган телгә 75 ел гарантия минимум бирелә торган социаль бердәнбер институтыбыз калды. Бу фикер шигырьнең эченә салынган. Һәйкәл дигән Рамис әфәнде шикләнгән әйбергә миндәген куркып куйдым. Татар теленә иртәрәк түгелме соң әле? Һәйкәл куерга русча ул памят, памятник. Ана мәрхүм булган кешегә куялар. Ә менә композиция сүзе. Ә бу лексиконнан һәйкәл сүзен мин төшереп калдырыр идем. Үзебез саташканда башкаларны да саташтырырга кирәк түгел. Һәйкәл ул нәкъ бит памятник дигән сүзне аңлатмый. Шул композиция. Композиция дигән сүзне без әйе төгәлрәк символ композицияне кулланабыз икән, бу вакытта миңа калса ул уңышлырак булыр. Һәм инде менә төрле вариантлар монда куелган, менә монсына да мин карыйм, мин үзем өчен расшифровать итәм. Шестигранник. Ул умарта корты шессигра ник белән үзенең умартасын ясый, анда бушлык юк. Бөтен структурасы дөнья халәтенең кремниядан башлап шушы шессигранникта утыра. Бушлык юк, тулылык. Икенчесе, казаны бар, анда тюльпан чәчәге бар. Монда төркилчелегебез дә, мөселманчылыгыбыз да бар. Ә гаиләгә килгәндә мин шулай күрдем. Әби-бабай, әти-әни һәм бала-чага. Кәмендә, дип әйтә Ризәки абый Зәйнуллин, өч бала. То есть развитие. Икәү булса ул тифти-тифти, ә өчәү булса ул развитие. То есть үсеш. Менә шушы әйберләрне бәрелемче сугылмыйча, озакка сузмыйча гына сала алабыз икән, ә ул шигырьнең эченә салынган, Тукай бабай салган. Мин уйлыйм, бөтенесе тәртип белән үз урынын ала дигән фикерләр белән бик зур рәхмәт. Рәхмәт. Саулык, сәламәтлек. Дәүләтебез бу эшкә алынган, рөхсәтен биргән һәм тели моны эшләргә, һәм без моны достойно башкарып чыгарга тиеш. Моның өчен безгә нәрсә кирәк? Мин болай дип уйлыйм, Туган телгә багышлап бу дөньяда нинди милләт халкы, нинди милләтнең шагыйре шигырь язган, туган телне яклап? Менә шушы сорауга безгә иң беренче җавап бирергә кирәк. Бер генә милләттә дә юк. Туган тел турында Бер генә милләттә дә шигырь язылмаган. Вот. Безнең милләттә ул бар һәм инде менә мин беләм кырым татарларында бар. Чөнки кырым татарлары Тукайдан соң аны нитеп, хуплап, шулай итеп язылган. Шуңа күрә Тукайсыз Әгәр дә без Тукайсыз мондый нине ясыйбыз икән, һәйкәлне ясыйбыз икән, мемориаль комплекс дип әйтәм инде мин моны, чөнки ул чыннан да комплекс була, зур иттереп, матур иттереп, бөтенесен, бөтенесен кертеп, действительно тарихи менә шундый Тукайыбыздан да безнең булырга тиеш, чөнки аны Тукай язган, Тукай язган һәм Тукайның кулында булырга тиеш аның китабы. Ул теге ни, латин шрифты белән. Латин шрифты обязательно монда булырга тиеш. Урыс шрифты да, латин шрифты да, инглизчә дә ул язылган булырга тиеш. Чөнки ул аны латин шрифтында язган. Шулай бит, димә ялгыш. Ә? Гарәп, и, гарәп шрифты да булырга тиеш, латин шрифты да булырга тиеш. Чөнки ул менә инде безнең тарихыбыз. Мин шулай дип уйлыйм. Ә менә бу алты почмак, чыннан да менә э, сез әйтеп киттегез, алты почмак ул бик зур мәгънәгә ия. Э, шул алты почмакның өстенә утыртып куерга шул Тукаебызны һәм кулына тоттырырга китабын. Һәм менә монда гарәп шрифты белән дә, инглизчәсен дә, русчасын да, татарчасын да менә шундый бер шундый зур ниләр белән мин күз алдыма китерәм, булырга тиеш. Ә алдында инде әби, чәби, балалары, ниләре, менә аларын инде нитәргә. Һәм инде ниндидер символ, ләлә чәчәге. Ләлә чәчәге обязательно булырга тиеш, чөнки безнең ул символыбыз, төрки халыкларының ул символы. Бу бер. Икенчедән, обязательно звуковое озвучивание. Обязательно Илһам Шакиров башкаруында шушы туган тел анда җырлап торырга тиеш. Менә шул вакытта ул тартачак.